Makadii makadii mhuri yeZimbabwe, kusangana zvekare kwatiri kuita pano pandinokupai nyaya dzakasiyana siyana dziri kuitika makona mana ese enyika. Kuenderera mberi kwatiri kuita nenyaya yemukomana akakidnepwa nenext door yavo e, achibva aendeswa kwaakaendeswa asi iye akaendwa naye achifunga kuti ari kuenda kubasa nekuti vakamuti e, kwaita basa rinorwa 500 dollars pamwedzi ndokubva abvuma ndokubva aenda akazonwiswa zvaakanwiswa ndokubva aita two weeks akafenda ndokuzomuka after two weeks i think iye mishonga yakazoramba kushanda kusvika vazoona kuti uyu munhu ingatisiyanei naye ndokubva vanomudhamba pavakanomudhamba pa e, anoti iye akazopepuka ari pa rank ndokubva azoendawo kwaakaenda kusvika azodzokera kumba saka now taakumbosiirawo nguva kuna baba vake vachitsanangura maitikiro azvakaita kubva mwana achibuda pamba kusvika achizodzoka ngatipindei mu video
Pakaenda mwana ini ndakanga ndiri kunonzi kunonzi kuchiguma kunoita zvekuongwa mhm. ndichitsvagawo mari yekuti vana vachivhurawo ndokwanisa kubhadhara maschool fees evamwe vana mhm. eh, mudzimai wangu ndiye akanga ari pamba mhm. ndiye akanga asara nemwana vachiedza kudzivirira chikafu chatakanga takarima kumunda sezvo kwedu kune makudo eh, aigara ari mumunda saka vaita kunge kuti mwana akamukira semwana mukomana mm. amai vaisara vozotevera vongosara vachivhura mbudzi nekuchera mvura nekusuka mandiro saka ava sekuru ava vaiona zvaiitika pamba mamovements aifamba mwana ndokutanga kutireka mwana ndopavakatanga kutevera mwana vachiedza kunyengetedza mm. sekuru ivakawaaita kuti sekuru vaiuya vachizodii samafambiro iwaya vakaramba vachiaita kusvika vazomutrepa padhuze auya kusvika mm. mukadzi wacho auya zvakare vanyatsobatana kuti vasvika vazomupa mari
yekuti aende kubasa eh. allright saka mavambo enyaya iyi isusu kuti tizive tizive kuti mwana afamba sei mm. ndabva kuchiguma mudzimai akateera matsoka kubva pamba kunosvika pamba pamai ava achidziona vachinyatsoona kuti tsoka ndeye mwana wangu iyi bhutsu ndeye mwana wangu iyi kusvika pamba paamai ivavo asvika pa vasvika pamba paamai ivavo apa amai vakuzviita izvi mwana asiri kuonekwa mwana anga asiri kuonekwa ndopavakatanga kuda kutsvaga kuti tomutsvaga sei ehe ndo musi waatsakatika musi wa 18 iwowo mm. ndopavakatanga kuronda mm. e, vatanga kuronda vachizviona kudaro vakateera makuseni mangwanani nokuti mwana aimukira mm. iwo zoteera zuva rati kwirei ndokuchitsvaga wombo waona a ah, tsoka ikwairi kuenda nako paamai ava tagara hatidyidzane naamai vava nemhuri iyi pa titsikidzane padzimba mm. dzavo saka mwana azoenda ikoko saka sei mwana aenda uku mm. takava nekwiri ende takava nekutya kuti tikawaniwawo tichitenderera futi apa tisina wataudzawo togona kunge tichipinda futi mumhosva mm. saka mudzimai wangu zveshuwa akadzokera kumba ndobva anoti ah no mimi vadiki vanga vachida kuenda kuchikoro mm. chiregai kuenda kuchikoro titsvage mumwe wenyu haapo pano senguva yatinomuudza kuti aende kumagumo hatizive kuti afamba akadii mm. ndokuchidzoka vana vaye ndobva vamhanya kumunda amai mm. ndokuchidzokorora zvakare mm. kunze kwachinyatsochena mm. vakuchitarisa tsoka dziya ndobva vaona zveshuwa kuti ah ndiyo zveshuwa zvandaona mm. tadzoka pamba paamai vaya zveshuwa kwanenge kwangwerera vanhu vanenge vakuona kuti ah munhu wemunhu zveshuwa amai mudzimai wanga akazvipira mm. ndobva ataurira vamwe amai vepanext door vanova imemba yasabhuku mm. committee member ah muchiona ndichitendera kudaizvi ndikutsvaga mwana wangu mm. abuda usiku huno makuseni ana handizive kuti ananga aenda kupi asi tsoka dzandaona dzichibva pamba pamba pangu bhutsi yake yasvika pamba paamai ava mm. ndosaka maona ndichitenderera kuitaipa ndibatsira kuti ndanga ndichitsvaga zvakati mm. ivo vakatobva vadaira nguva iyo a ah, zveshuwa amai veipapa vatiza mangwanana ano handizive zvavanetsana nemurume vabudavo makuseni api anaya vachienda kushamba mm. ndobva tati a ah, imi chokwadi here hatina kuda kuzvitora sevanhu mm. vanga vasingawirirana ndakava kuti a ah, pamwe amai ava nemwana wayo isataziva kuti aenda kushamba wo mm. tatanga kuzvinzwa apa mm. ah, orit zvakanaka tobva taramba tichironda tichironda tichironda zuva riri kukwira kusvika parinonyura rakunodoka zviya ma four four mm. bhazi rinotanga kuenda rachief chisweet chiguma rakadzoka kubva harare mm. nekuti anopesana kudaizvi mm. saka pana medhemu vakadzisa mwana uyu pasecondary chisweet mm. ndo vakazotifonera vachiti a ah, makuseni pandaenda kudarwin mm. kuda vaenda kupedza awo handizi mm. ndaona mind ari mubhazi asi ndamubvunza kuti uri kuenda kupi akati ndiri kuenda kubhindura ndaenda kubhindura ndoda kuti ndiende kubasa mm. kushamba mm. ndobva takazoti ah nemadzimai madzimai tiri kutenderera muno mwana haabuda mm.
munomu mm. ndobva tatanga kuzviisa musoro ndabvunza mudzimai ndadzoka kuchiguma kuya manje Madzimai mimi nyaya imbondiudzai. Honai mwana ari kunzi aonewa achienda kubasa kushamva. Mm. Amai veipapa vavabuda vachinzi vaenda kushamva. Tsoka dzamaona imimi dzapera pamba paamai ava. Saka apa hapana here chiitiko chiri kuoneka kuti amai vakangova munhu ane zvaanoziva pana yeye mwana. Zveshuwa takaramba takabata mapoinzi iwayo kusvika taenda kupolisi. Mm. tisati tasvika kupolisi ndisati ndaenda hangu kupolisi mm. ndakazvipira ndikati no e madzimai nyaya iyi inozoti tiinetsei handi munoona tigere nevamwe vanhu mm. tikuda kuti tizivise sabhuku mm. zvishuwa sabhuku takamboona amai vaya vakataura but nasabhuku kuya kutenge kusawirirana nokuti mm. sekuru vaya vaya mm. nasabhuku mwana na nababa mm. asi mwana ndiye anotonga village orit ngatichidzokerai kunyaya yemukomana ndofunga atirondedzera mafambiro akaita kuzorasika kwaakaita kusvika azokubipai imimi imi mwana makazomuwana kupi sei ende pamakamuwana anga ari pastate ipi
tinotenda e, mwana takamuwana tongotanga pastate yemwana kana kuti mafoni takatanga kutora nhamba nhamba dzefoni tete handii kunyeperai mm. takatoona kuti zvaiitika ipapapa zvanga zviri zvemushonga ini ndakatanga kutsvaga maprofiti nokuti mamwe maaudio acho ndinawo mm. tobva ndatsvagawo maprofiti maprofiti watakatanga kutaura naye ndiye akatanga kutipa foni nhamba achitotaura mumwe munhu kuti ah ndakabatsirwa namuporofiti uyu zvishuwa takamudena takuda kutaura nhau yedu ndobva ati nyararai musataure nhau yeyi ndobva ati ndokufonerai ndobva aita zvaaita kuda ainamata kana kuti akaita sei ndokubva atifonera mm. a ah, Ndaona dare renyu rakamira rakadai rakadai rakadai.
Ora katinga timbomirai zvemuporofita ndizvozvo nezvaaioneswa nezvaaitaura mwana makazomuona kupi ari sei mwana takazomuwana kuchegutu
mushure mekunge mafona bheki panhamba yaakabhipa naye iri hongu pamakafona bheki makataura naye hanzi nemurungu wake takataura nemurungu wake anova munhu wechikadzi akati chii E, takatora nguva kuti tiadaire kuti mwana ndinaye. Akatanga kuramba zvekuti taka pakaita nguva zvekuti pakaita kana kuti chidimbu cheawa Alright.
achibva achiramba ndopaazobvuma mm. asikabvumiro kacho mm. akabvuma achiti e, hongu mwana ndakatanga kushanda naye svondo rinori okay asi
handizive kuti akabva nekupi mm. tikati ah, saka ndimi munaye here zveshuwa mumhinduro iyoyo vakaita kunge vasina kunyasonzwa kuti tabvunza kuti kudii mm. tobva mm. tadzokorora tikati ah, mwana anonzi mind ndimi munaye here ndokuzodaira kuti a ah, hongu ndini ndiri kushanda naye tikati muri kushanda naye ari kupi zvikanzi a ah, naamai vai vai ari kumaini asi ini handigare kumaini tikati o oh, anogara kumaini zvikanzi a ah, nhasi handina kuenda ndaane mazuva ndisingaende kumaini mm. saka handizive kuti ariko here kana kuti hako allright saka mapedza kutaura namai vaya mwana makazomuona kupi muchimuona anga ari sei right.
mwana takazomuona eh, tataura nhamba dzatakapihwa dziya takabva tapa mupurisa anga ari kumukumbura nhamba dzamai ava dzamai vavaya makapa mapurisa ekupi mukumbura mukumbura eh. eh kuti vatibatsire nokuti isu tanga taane umbowo nokuti vakanga vadaira mm. takutyira kuti dzimwe nguva vadaira vachatiti mwana handina kumuona kuti akazinda orit ehe vachibva vatichi mai vaye pavakadaira tavapa nhamba handizive chava kuti vakanga vakubvunzwa mubvunzo weipi nemapurisa mhm. zvakazoita kuti mabvunzirwo kana kuti zvavaibvunzwa vasvike pakugumbuka handizive kuti vakagumbuka kana kuti vakaona sekuti ndakuto ndakupomerwa mhosva eh. mm.
zveshuwa mapurisa vaka amai vaya vakasumuka vakaenda kumai usiku ndobva vanotora mukomana hmm. kuti vaende kumba kwavo zvanzi a ah, iwe tanetsa kupiswa nemapurisa panapa hmm. hatizive mhosva yatakapara hmm. uya kuno uende kumba kwevabereki vako ndokuya kwaakaitakuya kwaakaita orit saka achisvika ndopakarondedzera mafambiro aaita
asati asvika kumba paamai vanzarwo achinopihwa mari dzavo paakaenda kunzi uya kumba mm. ndofunga asvika ikoko vakapihwa mari asi mari iya haana kupihwa yakakwana vakanga va three vakomana vaisenza ikoko nokuti musi ivo vakabva vanzi huyai mese tikupei mari dzei mm. saka nokudaro kuenda kwavakaita eh, ndofunga ndopira kuti iye arondedzere kuti patakapiwa mari apa chii chakazoitika mm.
allright pamakapiwa mari chii chakaitika mainge patakapiwa mari kumba kwavo ikoko kwairoja ucheguru tese tavakomana tiri three vataishanda navo inini ndindikakwanisa kuti a ah, rega ndibude nendo ndendorara kuchinhoi mushure munda ndataura nana baba kuti ndiuye kumba mm. ndobva ndikaenda kurara kuchinhoyi mm. ava vakomana vakabva vadzokera kubasa ndopatika patsanura napapo ndadzokera kuchinhoyi kuchinhoyi kwakunani kuchinhoyi ndaingo kungoenda kuti ndiwane mabhazi ekuya kunoko alright eh ndopa ndikasvika ku ndabva kuchinhoyi kuwe ndikabva ndadzokera kuchegutu kuti ah ndasiya hembe dzimwe dzandaipfeka ndanga ndikatengawo chinhu ikoko ndichiita zvemaini iyoyo ndopandikatora ndikadzoka kutora hembe dziye kumaini kuye pandikasvika makuseni chinzi vakomana vandaishanda navo vaye two vaye apasina waurayiwa
vakaurayiwa ne handisi kutomboziva tavauraya nani purisa yanga ikatozara oh, papa nemapurisa e eh, papa to nemapurisa
vakaurairwa pai kuma kuma cabin kwatairara isusu kubasa eh kubasa ikoko ndokwa wakaurayiwa ini ndobva ndangotoro hembe dzangu dzandaipfeka two dzacho ndobva ndauya ndobva ndakwira bhazi ndobva ndikasangana nababa
saka vamwe vakomana vaishanda navo vakauraiwa iwe hongu matauriro ari kuita vakomana vaviri vaya vaya eh. vakauraiwa zveshuwa saka pfungwa yekuti uyo atore mbatya akabva angonotora mbatya ndobva angobudawo asi chiitiko chekuti aende ku apiwe mari paakapiwa mari isu takateera nefoni nhamba dziya kufona mm. nokuti panguva yakanga aenda kunotora mari mm. pakaita chiitiko chokuti vaitibatsira sekuru vaisvikirwa vaitibatsira mm. vakataura nhau iyoyo kuti mwana uyu kana achinge apiwa mari usiku huno nokuti vakatobata usiku mm. kana achinge apiwa mari usiku huno ngaasanovata pamba kumai eh, zvana sekuru ngatimbomirai eh. maona mwana mwana adzoka mm. ane bhegi rake rembatya anditika eh. ehe saka nhasi rubatsiro rwamuri kuda nderwei maita basa tete mm. rubatsiro rwangu inini kuruzhinji rwezimbabwe mm. Ndine chichemo chandinacho ichi chakakura sekuti ndakanga ndati a ah, chiitiko ichi rega ndimirire mapurisa vandibatsire kusvika kwokupedzisira. Apa rubatsiro rwamuri kuda nderwekuti muzive kuti vanhu vakava vambotora mwana ndivanani ende uyezve vaida kuita sei nemwana wangu nokuti pandakazomutora mwana uyo zveshuwa kana kwatakasvikawo kwachangamire akanga ngozvimba ah. zvatakatoratidzawo changamire aripo achitsanangura hmm. nyaya hmm. nokuti ndakazvipira kuti a musasunge ana amai ava nokuti iyo vairamba sevanevakidzani mm. ndikati aiwa musavasunge chireva mupurisa aimirira nyaya yedu mm. ndoda kuti inini nditsvage mwana wangu mm. ndichamutsvaga nepese pandogona zvishuva ndakatosvika kuburitsa mombe ndikati ndichatotsvaga mari kusvika ndawana mwana mwana ozova chapupu achitaura mafambiro aakaita sei aakaita sezvo isusu tanga taane umbowo hwokuti amai ava ndo vakatobuda nemwana orit okay mwana auya muri kudzokera kumapurisa muda kuziva kuti mwana anga aenda kupi amai vaya makataura here makapa statement kumapurisa mafambiro akaita mwana uye amai vaya vakaenda vakanotorwa vakabvunzwa here hongu amai ava vakatorwa vakanobvunzwa eh. eh, kubvunzwa kwavakaitwa musi pekutanga mm. ini ndakanga ndisipo mm. ndo pandakanga ndateera rwendo rwekuronda mwana kushamva nekuti ndakatotora nguva yekunoronda kuti kushamva handingamuwane here mwana ndichiti pamwe dzimwe nguva ndezvebasa zviya allright saka still muri kuti mapurisa akabvunza here amai vaya hunge iwe wakavabvunza mwana akatotaura here se ivo pawakakwira bhazi amai ava vari kunzi vakaonekoo vachinzi vakwira bhazi vanetsana makakwira mese bhazi ah, bhazi atinokwira tese wamuna kukwira mese eh. kana kuti pamwe ayanga amastatement anga achitaurwa kumba kwavo ah, uyu akanzi kana wandishaya kana ukandiwana asi iwe kwira unowana vanhu vakakugarira
zvese izvo zvakapa statement kumapurisa eh. uya hungu uya akapa statement kumapurisa asi kuti mapurisa vazosheedza amai vaye mm. mwana aa paground mm. hapana chati chabuda tete
orit saka apa makutotyira kuti zvakaitika kumwana kana pane chisati chabuda vanhu vakapedzisira kuonekwa vane mwana vachitaurwa nemwana vachiofa mwana basa vasati vabvunzwa kutyira kuti anogona kuenda zvekare ndakutotyira vana vangu mhuri yangu yese mm -hmm. nokuti iye wapo ndokuona kunge kutsakatika zvakare sezvo kutaura kwandamboita kuti muchidimbu mwana wangu izvozvi ndakanga ndatomuti chimbonorapwa zvinozikanwa nemupurisa nachangamire sikureva kuti ndaitomusudurutsa kuti paanga akuti njere mm. vanogona kumutora okay asi achikura ngari mwana akaita sei ana mbogara mbokanganisika here ah, kuita njere haa ah, ngasina kana chake kaipa kuchikoro aienda achidzidza zvakanaka zvakanaka chose orit apa anga asingachaende kuanga asachaende akagumira chi anga afom three ndaikutovavarira kuti pandaenda kunoonga mm. adzokere kuchikoro zvakare waakagumira fom three eh. orit nenyaya yekushaya mari kwete yekusagona orit okay saka chikumbiro chenyu ndechekuti eh, vanhu vakaonekwa vane mwana dezvataurwa hongu mhm. ende mm -hmm. uyezve kana nhau tichitaura handiti ndinoti inini musungwa uyu ndati aiwa ndiye wandaona sekunge ndiane mhosva yekuti akaita zvakati zvakati mm -hmm. haana chaakaita agere tichingotarisana saka ndoona sekuti dzimwe nguva nyaya yacho yakapera yakadaro nokuti patazosvika chinhano chekuti tiuye kuno tete mm. ndine rugwaro rwakabva kwachangamire mm. ruchida kusunga ini oh, makusungwa kwachief hongu tsamba ndinadzo hanzi chi akatinyepera kuti tisu takatakura mwana wake mm. ndobva ndachirataura ndichiti mm. a ah, hongu nyaya ndoinzwa mm. changamire ndakaenda mm. ndega mm. tsamba yakauya nomwe hongu changamire nyaya ndoinzwa mm. asi chikumbiro chekuti ndizive kuti ndiani ane kodzero yekuti ndiamhan'ari kwachangamire mm. nokuti ndini muridzi andikombulenendii all right okay saka nyaya kumapurisa iri kuzikana kwakavhurwa doketi here hongu mutori nenumber yedhoketi racho a number handina ndokwanisa kukupai nhamba dzeari kumirira aiwa baba kana pane nyaya yakadai yamhangarwa ka vanofanira kukupai kuti nyaya yenyu yamamhan'ara iyi e, dhoketi racho inhamba yakati yakati izvozvokuti munofanira kugara muchizviziva kuitira kuti kana mukabvunzwa e nyaya iripo yakatomhan'arwa nhamba yedhoketi racho ndeiyi handiti ehe aiwa saka mati mapurisa ekupi ekumukumbura ekumukumbura ndofunga chi chakanakira chirongwa chino e, iwo mapurisa pachawo nevakuru vavo vanotevera chino chirongwa e, vanogona kuita sei kuzoteverawo kuti vanzwe ende tine vanhu vemutemo vanogona kukubatsiraiwo zvekare nekukupai e, advice kuti pakadai munofanira kudai kana yatinoti legal advice handitika allright okay saka kana pane varoda kukubatsirai ipapapo vanokubatai panhamba dzipi kana pane vanoda kundibatsira vanokwanisa kundibata panhamba dzinoti 078 49 131 53 okay kumapurisa kwacho makakumbira kuona officer in charge
ungu officer in charge takatoona naye mukatotaura nyaya ndiye akazondipa mupurisa wekushanda naye zvakaoma mhuri yezimbabwe zviri kuitika munyika yedu ndinovimba kuti e, mhuri ichabatsirika Iyi dai vabatsirwa nekuti havasi kufara nekuona munhu akapara mhosva achiramba achitenderera kunze asingashedzwewo kumadzitare edzimhosva vanoti ivo ndovakutoshedzwa kumasabhuku nekumadzimambo vachinogariswa matare kunzi vakapumha munhu humbavha kana kuti vakapumha munhu Huroyi zvinhu zvakaoma mhuri yezimbabwe haungagare pamba kana kunyarara iwe uchiziva kuti wakasangana nesituation yakadai unotsvaka nepaunozama napo kuti zvinhu zvako zvifambe zvakanaka andizive mhuri yezimbabwe ndichatosiirawo nyaya iyi kwamuri ndimi muchatonga nekuona kuti nyaya iyi ingagadziriswe sei kuti mhuri iyi inzwewo kusununguka nekurerukirwawo mumoyo mavo Aiwa ndinotenda nekuramba muchitisapota ngatisanganei pachikamu chinotevera bye bye.